Sa'ad binu Rabii'i sahabaa ergamaa Rabbiitirraahi alayhi salaatu wassalaam warra Ansaaraati. Gaafa ummanni muhaajiraa gama Madiinaa dhufan ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam dura masgiida jaaree eegas ummata Ansaaraatiifi muhaajiraa obboleeyyan wali godhe. Rasuulli Sa'adii fi Abdurrahmaan bin Awfiiti muhaajira irraa obboleeyyan wali godhe. Yeroo tana Sa'ad Abdurrahmaaniin maal jeen ummanni Ansaaraa ni beekan an irra hedduu irra qabaataa isaanii akkaan tahe. Qabeenya kiyyarraa walakkaa takka furadhu jeen. Jaartiis lamaan qaba takka ta feete keessaa laalladhu siifin hiikaa jeen. Inni obbolummaa Islaamaa tanaatu guddaadha jechuun galeef. Diin Islaamaatiin waan dandahuun tumsuu ture hanga lolli Uhud tahutti. Guyyaa lola Uhud duuba Sa'ad binu Rabii seenaa ajaa'ibaati ummata Islaamaatiif gabaase. Oggaaniifi silaa ummanni Islaamaa caphee sahabaa sababaa Ergamaa Rabbii aleyhi salaatu wassalaam qaalii isaa faalleessaniif gaararraa gad hin bu'inaa jeen nama shantamman san gaararraa gad bu'aniif jecha eega takka injifatan cabiinsi itti dhufe. Yeroo tana duuba namni karatti deemu wallaalee if duraa fi if duuba deeman. Ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyaa kana keessatti amrii jajjabduutu isa qabate. Ilkee isaa tuutu irraa cabe lamaan fuulduraa akkasuma ammaas koofiyaa inni mataa uffatuutu gartee mataa isaa keessa gad seene boolla keessa seene miilli isaatilleen duuba madaawe. Sa'ad bin Rabi'i ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam ogguu lolli raawwate booda oggaa sahaabota lallaalu Sa'ad kana hin garre. Yeroo tana ummata Ansaaraatiin akkasuma Muhaajiraatiin man yanduru lii maadaa fa'ala Sa'ad bin Rabi'i je mee eenyutu deemee naa laala Akka Sa'ad binu Rabii'a dalage namni naa deemee laalee naa himu ni jiraa je'e. Hoggaa kana Sahaaboota keessaa tokko lafaa ummata Ansaaraa irraa katee anaatu laala je'ee Ergamaa Rabbii deemee barbaadutti seene. Kunoo Sa'ad binu Rabii dhiiga isaa keessa jira. Haala bakka saddeettamii oliin dirameen, maa beyna xa'anatin haala gartee diramiinsitti jiruun kaan xiyyaan isa dhawaniin kaan isaan seefiidhaan isa dhawaniin ciisutti jira jiruu duniyaa irraa tarraa dhumaa hafuura dhumaa tuutuu gartee baafachutti jira yeroo tana gurbaan kun itti dhufee ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam sa'ad naa barbaadi nama jiru keessa jira moo nama du'u keessa jiraa naa laali naan je'etiin dhufee si barbaadu dhufe je'een sa'ad oggaa kana jee Ergamaa Rabbii sitti alayhi salaatu wassalaam aqri'i minni assalaam salaamtaa irratti naa qara'i assalaamu alaykum naa ja'iin akkasuma ergamaa Rabbiitiin naa ja'i Rabbiin gartee galata kee siif haa kafalu khayramaa jazaa nabiyyan an ummati ummatarraa ummata isaa katti geesse ka ummanni isaarraa qeebale nabiyyii gartee ummata isaatti fidee khayrii Rabbiin ummanni isaarraa qeebale akkasitti galata sii haa galchu naa ja'iin Akkasuma ergamaa Rabbiititti ammallee itti naa himi waan gartee ati beellama nuu seenaa turte jannata san arkadhe naa je'in innii la ajidu riihal janna je shurufkaa jannataatiin arkutti jira je'e duba akkasuma ummata isaa ansaarattiis dhaamsa tokko dhaammate ummata kiyyattiis dhaamsa naa dhaami je ummata ansaarattiis

egas sa'aad bin rabii'a duniyaa irraa deeme seenaa tana oggaanii fi laalu wallaahi uzrii rabbi biratti hin qabnu yoo nu hundi gartee gama dandeenyuun sababa keenyaatiin amantii islaamaa tana ka tuffatamtu taate amantiin islaamaa ka xiqqaattu taate yoo namni gartee amantiin tun kakkanaati abaluu kakkanaati jedhanii sababa keenyaatiin ka xiqqaattu taate tokkoon keenya hundinuu ummata keessatti dura dhaabbachuu qabna diin kana daangaa jabaa tokko taanee irraa deebisuu qabna